Ũmũthĩ twĩna my great friend nimecome kumjua through Polycarp na ũmũthĩ tũ- tũraria gĩkũyũ tondũ this is business and um, what I understand ni atĩ harĩa tũrĩ haha andũ mena ma investments marona ti ũmũthĩ marona 10 to 5 years to come but actually it's 5 years to come like in a few nguonagio mĩgũnda ĩ haha ũũ yenye ĩna agĩkũyũ ona ona we we wĩ gĩcagi ona ndũrĩ weciria ũndũ ta ũyũ like it's not a beach front but this is, this is a tourist, a touristic environment kana atĩa bwana mwaniki Eh, gũkũ gũkũ nĩ kũndũ kwega tondũ ona ona ndũna introduce reke twambe twĩ introduce tamere wĩtagwo atĩa kwamo rĩtwa nĩ waithaka mbũgua waithaka bogo taimire gĩkũyũ kũrĩa kaunti ya ũkĩnogio nĩkuo

Ta rĩu ĩka ĩmwe gũkũ nĩ ta mbia cigana? Ũguo rĩu ĩka ĩna kĩndũ ngiri magana matano rĩu na nĩ ũndũ ũngĩka matandatũ rĩu. Ĩka? Ĩka, na nĩo andũ aingĩ mareka arĩa marendia mĩgũnda, moka makagũra ĩka nyingĩ, magũra ĩka nyingĩ magacigayania, makambia kũhanda, makarehe style hihi ta ya Kiambu na kũrĩa. wakwĩraga ngiri igana ngiri magana merĩ no nĩ ũracokia baita Mhm. tondũ nĩ ũkuona baita mbeca cigana ona na gũkũ nĩ kwega gũkĩra marindi Mhm. tondũ marindi kũrĩa kũrĩ ndiũ rĩ Mhm. nĩ kũndũ gũtarĩ na maica ma gĩikaro marindi ĩkoragwo kaunti kaunti Ma- ma- marindi ĩ thĩinĩ wa kiribia o ĩ thĩinĩ ya kilifi Kilifi nĩ o, county. ah, okay nĩ ndona rĩu na marindi Kũu nĩ gũkĩrĩ kũndũ gwa kuongererwo mboga, gũkũ gũtirĩ Ah. kuongererwo mboga, tondũ gũkũ nĩ mũthanga Oh, okay. na ihiga rĩtirĩ kũnene. Ona rĩu gũkũ nĩ kwega na gwaka. Nĩ ũndũ ũrĩa wamakia nĩ ũrĩa atĩ atĩ ta hekarũgano kau rĩrĩa wakaga harĩa. Gũkũ mũndũ agũraga kagoto. Ehe. Mũ- ũ- Kĩrĩa. Na kagoto nĩ ta thimiti. mbia cigana? Kagoto tatani, tũte tatani, tũgĩtaga tatani ĩmwe. Eh. Kagoto ke raithi tondũ ta uga ciringi magana ta ciringi magana magana magana tani tani nĩ magana kwakĩendio wakĩendia mahiga mahiga nĩ ta kuma gũteo ona Ngai. tũtakĩrĩa atĩ ehe ũgĩetha kahinga gagoto ĩĩ nĩ getha kagoto Eh, mũthanga ndiakĩgũrire warutire mũthanga kũ to niĩ in fact ngwĩciragia mũthanga rĩ warutire harĩa rĩu kuona haha kĩanda harĩa ũrĩa nĩ mũthanga kũrĩ handũ hothe ũngĩita maĩ What do you mean? What do you mean handũ hothe ũngĩita maĩ no kagota ũgũita wite maĩ tĩri wa bio ta tĩri wa wenda kuga tha ici twathi haha tĩri-inĩ nĩ tũkuona ũcio mũthanga tũthi

Hao ndo wamenatuchelewesha. Guy, by the way, ũyũ nĩ mũthanga for real. Ũyũ nĩ mũthanga, na rĩu angĩka ũyũ nĩ mũthanga rĩ, rĩu mũhandaga atĩ, Jesus. ఏ గాయ్ mwamugaga reke nyũmba cia ndoro gũkũ rĩ korwo ciĩ nũgũ biũ to nyũmba cia ndoro nĩ citairwo njega mũno rĩu ngĩrora nyũmba ĩno nĩ ndoro ĩno nĩ ndoro

Mwaka. Ĩĩ. Kĩndũ kĩrĩa gĩkũraga wega biũ nĩ mĩtĩ ya kasorina na mĩ- mĩkĩma ĩrĩa ndĩrageria rĩrĩa ĩrakũra Nĩndona. No- no yone mĩkĩma ya mbere thĩinĩ wa kĩrĩbi ndokire nayo Warutire rũgongo. Nĩ- mĩkĩma ndarutire kĩambu kĩa free Ũkũnjĩra waitĩrĩri haha maĩ hegũka atĩa? haha waitĩrĩria maĩ rĩ eh, he waitĩrĩria maĩ o rĩndĩ ũitĩrĩria maĩ rĩ ĩkorwo ĩkĩrĩa ta rĩu bũrona ĩrĩa bũrona ĩno athondeka ona ũita maĩ koguo construction gũkũ nĩyo kĩndũ kĩa kĩraithi biũ Mhm. haha waita maĩ no kagoto mũthanga wĩkĩre kĩrĩa ũcio ũkorwo rĩndĩ gwaka ĩgaka hena example ndekaga wa wa wa wa rĩndĩ gwaka Ũgwaka nyũmba wega, ũkũroga wega. Mwathani Ngai. Koguo ũkoragwo wĩ sawa biũ. Wona andũ mageretie gwaka, eh, tene gũtiarĩ na nyũmba njega. Mhm. Eh, na gũkũ Gũkũ nĩ nĩkuo ũro- marona thitima icio gwake. ciekĩtwo tũrutire kũnene gũkũ. Eh. Tũrutire kirometa ikũmi na igĩrĩ. Arabu gũkũ ona o thitima niĩ ona thaa ici andũ maragĩthiĩ cora. Gũkũ na cora nĩyo njega biũ. Yeah. Utie wako with the rugarĩ wa 27 nginya ũtukũ thaa thita. Yeah, that's yes. true. Yes, koguo twa wako rugarĩ nĩ kũndũ kwĩigĩte mwanya. Nona wetha ũrĩa gũikaire nginya kũndũ kwega. No ũndũ ũrangeni nĩ tũmĩtĩ tũtũ twĩ uh, surrounding the environment. Nĩ tũgũkorwo twĩkĩrĩire mũno nĩ ũndũ wa rũhuho. Mm. Nĩ ũndũ wa rũhuho. Nyonia ũndũ ũngĩ wa gũkũ. Gũkũ nĩ kũrĩ nyoka nyingĩ. Yĩ! Ona tũthingaga andũ. Ah, ah. Nĩka- nĩtũ- Twatigire kũigua guoya wacio. Yĩ! Twatigire kũigua guoya wacio. Nĩũĩ, nĩ tũrĩa kĩambu twĩ guoya mũno na nyoka. Mũno. Eh, Rĩu ona nyoka nĩ nyamũ iria twamenyerire gũikarania. Eh, Na nyoka gũkũ tũĩ no mĩcogothire ndĩgĩkoma. Nĩguo. Tondũ a mũkũhĩtũkana. Ta nyoni ũndũ ũngĩ wa gũkũ ũndũ itoĩ to ũranjĩra o maũndũ itoĩ. Ũndũ wa gũkũ ũrĩa ũtarĩ biũ rĩ. Aha. Nĩ atĩ hĩndĩ ya season ĩrĩa kũkũrĩte mbembe gũkũraga mbembe nyingĩ mũno. Mm. Eh, gũkũ ti kũra mbere kwa igwa gũkũ kũraga gũkũra rita rĩmwe yes Mhm. no nĩ mbembe nyingĩ mũno gũkũra mbembe tuĩte mbembe ithatũ Eh, Atĩ? eh, gũkũra mbembe tuĩte mbembe ithatũ tondũ tũbebe twakũra twa tũkuhĩtũ no tũkuaga mũno Eh. tondũ tĩri warĩmwo rita rĩmwe Aha. na rĩu ũgakĩona tũkĩrĩmaga Mhm. wa gũcina field Oh, yeah. gũcina field to nĩ ũndũ wa rĩu ndũgũhĩtũkane na nyamũ ici gũkũ thĩ ĩĩ nĩgetha ũgĩcingate na mwaki ya wakĩaka kĩrĩa ũgacoka kĩrĩma na moko kũrĩa kũinamĩte mhm. kũrĩa gũtainamĩte rĩ ũgetha karagita mhm. ũkarima nako mhm. eh, kuguo nĩ kũndũ kwega ti kũndũ niĩ ona ũndũ ũrĩa wa kĩngeni nĩ investment wise eh, Ati wamera AKM nĩ mbia cigana? Matikauge matinero. Ye? nĩ ngiri magana mana uthiite kwi mwene hatari broka Na huku migunda ni yene like ni guku migunda ni extended families Mhm. tondu guku ona guci athuri moragagwo nigetha magetwa rogi makoragwo Ngai. nigetha mwana- ciana citu tunye mugunda ciendie wa wa wa wa. Yes. Tondu Ndũrakĩmenye ona kũndũ guothe kũ- kũrĩ wonje wa kũnyua njohi Ĩĩ. kũndũ kũrĩ njohi cia mĩnathi Eh, gũkũ kũrĩ kũnyuaga mĩnathi na ndĩrĩ goro Mhm. ũkora mũndũ akũnyua ta magana matano na ũraigua Nĩ athi- mbeca nĩ icio athira. ti nyoneki gũtirĩ mawĩra gũkũ rĩu ti ta gwitũ atĩ kũ- kĩambu atĩrĩrĩ nĩ kũ- nĩ kũrĩ mĩako ĩrakwo Gũkũ akorwo nĩ gũkena. ũraruta wĩra nĩ ũrute rũcinĩ tene gũkũ rĩu rute rũcinĩ tene ona magũrũ mũndũ arathiĩ magũrũ Ah. nĩ rũketha ikũmi na ĩmwe Nĩguo? Tũngĩhota gũthiĩ magũrũ mũthenya kwara. Riũa nĩ rĩakana na rĩti nene mũno na ũrugarĩ mũnene. Ĩĩ kuo nĩ kũndũ gũtarĩ kũrũ ona hanini, ti kũru ona hanini. Kwĩ mĩtĩ, ũmenye nginya mabuyu no mĩtĩ. Ndakuonia mabuyu? Aca. Mabuyu, tũngĩcoka igũrũ rĩngĩ rĩrĩ kũndũ gũkuhĩ. Tũthiĩ mabuyu. Nguonie mabuyu. No tũ- twagĩire gũ- tũrathiĩ tũrathiĩ kĩrĩa. Tũrathiĩ mbũti-inĩ inabi. Kana mbeto ithi.

Nĩguo ũrĩkũ yũra igũrũ hau. Nĩguo thaka wa rĩrĩ. Mm. Nĩguo thaka wa kosi. Ehe. Tũgĩkuhĩrĩria mũtĩ ta ũyũ. Nĩguo nĩguo ũyũ. O gaka ka- kamuti gaka gaka. Ũcio. Ũyũ guo mbuyu. Ũyũ wa ngirini. Nĩguo ũrĩa. Nĩguo ũrĩa. Ũyũ ũciaraga mabuyu. gaka ke ha ka- karũgiri-inĩ gaka kana Kana ũrĩa wĩ kũrĩa mũnene. o ũrĩa mũnene o tareke tũgerie kũmonia Eh, Ũyũ mbuyu. Mhm. Eh, reke tũmagucĩrie matiga- matikauge atĩ tũtinamonia Ũyũ mbuyu. Gũciaga na mbuyu. Aha. Arĩa magĩkoragwo na tũma. magake- Magagĩkorwo magekwo flavour. Aha. Ĩkĩrwo rangi wa red. Nĩguo. Thayũ ũrĩ o hau kĩanda. Naguo ũyũ nĩ mũkoroco. Ũkĩ o hau kĩanda. Aha. Yes. Mũkoroco nĩguo ũrĩkũ? Mũkoroco nĩguo ũyũ. Koguo cia mũkoroco ciĩ goro mũno. Ũyũ. Eh, Nĩcio cashew nut. Aha. Yes. koguo mbegũ cia cashew nut mũtĩ ũcio Aha. Ũyũ rĩu. yes na rĩu guo ta rĩu wĩ season rĩ Aha. nĩ ũkũgĩa koroco nyingĩ biũ Aha. Eh, gu- yo ĩ- ĩ goro tondũ tũkuwa mũtĩ ta ũyũ guothe mũnene ũũ Aha. ndũngĩruta makĩria ya kiro igĩrĩ Nĩguo? yes ndũngĩruta makĩria ya kiro igĩrĩ kuo ĩkĩo ĩ goro mũno koroco Aha. yes Kũrĩ kũndũ ũmwe kũrĩa ngĩenda gũgacaria njĩra na wandandũku. Gũcaria njĩra na wandandũku. Gũikara handũ hamwe tũkĩgera mĩciĩ mĩingĩ na rĩ. Ona. Na mũndũ ũngĩenda gwaka kanyũmba. Na twehere nja riko-inĩ rĩa mami. Warĩkia gwaka kanyũmba ona wĩna mĩgũnda ĩngĩ na kũu rĩ, ũgĩaka nyũmba kũndũ gũkũ gũtirĩ ũici. ĩ nĩguo ũranjĩraga ira Gũkũ gũtirĩ. toka haha ũnjĩ- ũhe karũgano kau ka ici gũkũ gũkũ mũici ũrĩa ndĩtaigua rĩ aiyĩte mbũri Ehe. na nĩkĩĩ kĩhĩkia mũciĩ ũcio akĩiya mbũri yao ĩrĩa kĩiya mbũri yao kũu gũkũ gũtirĩ kĩndũ ta ũici Gũkũ nĩ gwaka nyũmba. Ona ũrona tũtiirigĩte na thĩ na hinya ũcio. Nĩ ndĩrona. Kairi- Nĩ karũgirigiri. Karũgiri. O ka ngui ndĩkoime nja. Na ngũkũ cikare kũ- kũ- nyũmba mũciĩ. Ciri- cirekerie Gũkũ matumbĩ kwarĩ kwao. kwega mũno tondũ ngũkũ ndũgatinda ũkĩmĩrora. Ehe. Gũkũ tũroraga ngũkũ yoka na tũcui. Gũkũ tuonaga ngũkũ yoka na tũcui. Rĩu gũkũ mahuti- Ĩkerehe. gũkũ hĩguo mahuti makĩrĩ maingĩ-rĩ, Ah. tuonaga ngũkũ ĩna tũcui ikũmi na kĩndũ. Tondũ ngũkũ nĩ itũrĩkagia mũno. Nĩkĩ? Nĩ rugarĩ kana Tũrĩkagia nĩkĩ? ũndũ wa rugarĩ kĩndũ kĩa mbere na kĩndũ gĩa kerĩ matumbĩ maya matiratangwo to nginya ndũramenya rekeiriĩ kũ kuona no ũtũre ũtarĩ wa- warĩa itumbĩ rĩa ngũkũ yaku Nawe mũthenya ũmwe goka na nawe ngũkũ. goka na ngũkũ Eh, na rĩngĩ- na rĩngĩ- na mũnyaka rĩu rĩ ona ũtekũmona nĩguo wega to nginya ngui nĩ ĩmenyereire hĩndĩ ĩyo nona ira by the way tũgĩũka ũũ Eh. ndĩrageragia gwetha the economic part of this area ngaga kuo gũtirĩ thaa ici nĩ hĩndĩ ndamĩona in terms kũrĩ of ũthondeke rĩrĩ touristic future na nature. ũthondeke kĩ- nyũmba atĩrĩrĩ no ũthondeke nyũmba ũrĩkomborithagio gũkũ na ciĩ goro mũno Airbnb, by the way, nĩguo eh, ndona. na ciĩ goro mũno ĩ tondũ mũndũ handũ agĩkombore kũndũ o ũguo barahari kũndũ angĩũka wacabio kĩikare Yes, no, nĩ kwega mũno ũguo na nyũmba ici ti hinya gwaka tondũ eh, ona ngiri nyingĩ ciakagwo na cuma gũkũ tondũ ũkora cuma nĩyo ĩ goro thĩinĩ wa mwako thimiti ũthiĩte gũkũ mũkĩrĩa harĩa kambuni ĩno ĩ hakuhĩ Mombasa Cement ũgũre na ũrakĩnyonagia nyũmba handũ fulani hata ĩtakĩtwo na cuma gati handũ yakora cuma Nĩkĩ? Tondũ Gĩtũmi nĩkĩ? ihiga- ihiga- nyũmba ihiga ĩkamũikarĩire thĩ Kwa kitu fundi wogete gabiru kuma thĩ rĩ, ihiga rĩu rĩtingĩthiĩ hĩndĩ rĩna movement. Eh, Yes, to gwitũ rĩ, imuvaga nĩ ũndũ kwĩna huho. okay. Yana, harĩ- ĩkomeire tĩri-inĩ. Oh, kuma harĩa ya, ya, ya, kĩambĩrĩria. ya, ya. Ĩno ĩkomeire ihiga. Eh, na Nĩndona. rĩngĩ ũyũ nĩ mũthanga nĩ ũkombatire o tene. Ah, Yes. Ngoĩ kaũndũ koĩ ũndũ mũhũthũ. Kũgwaka Ndagĩka. ti very expensive. Bas. Tondũ ona mahiga na kũgũra mahiga gũkũ ti goro.

andå arata aitå mokä te makä hå ra må ndå oka acera ä rä u kå rä a å guo Eh, ĩĩ nĩ ũgũka wa- gũka wacera tũkona ndũngĩtiga ũcio mũgũnda ũkega ona niä thaa ici ndä sehemu ĩrĩa yothe kũrĩa nĩ agĩkũyũ mekuo airandi ĩno ĩno nĩ airandi ĩyo nĩ tuone mũgĩkũyũ mm, haha nĩ tuone mũka- nĩ mũnandĩ haha ĩno airandi ĩngĩ haha na nä å ndå nä må rata wa må gä kå yå Ĩĩ, nĩ mũrata wa mũgĩkũyũ

5277 njĩtagwo waithaka waithaka na ti wa jane waithaka wa mboguo ona wa jane nĩ mũrata wa jane nĩ mũrata Thank you mũno, Koguo nĩ bwana ndĩ- Waithaka. yes witũ gĩkũyũ na no nĩ tũrĩ andũ aingĩ gĩkũyũ tondũ Bas. no ũrĩa gĩkũyũ nĩ kuo mũciĩ Mm. kũndũ ĩtagwo cigona Mm. gũkũ njumĩte eh ndakena Gwitũ. we we we we Yes, yeah. eh, kũndũ kwega gũkũ yani ngiri magana matano wĩ na ĩka haha ũũ. Wĩ na ĩka wĩ na ĩka Ha, ta- niĩ n- tũtige na ndeto icio rĩu mũndũ wĩ matũ nĩ kĩ Ai, mũndũ ũmwe tũigue na nĩgetha ame- ambĩrĩrie na mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere ũhoro Eh, na- na kau nĩ gathiri nĩ gathiri waiyĩrwo ga kũraihu mũno niĩ thaa ici ndĩrona mbia gũkũ ngai itangĩkiuma rĩu ndathiĩ kwenda gũkũ ngiũka gũkũ ira gũtirangenagia nĩ bara rĩu arabu ũnjĩrage gũkũ kwĩna andũ matarĩ na matarĩ ngoro njega rĩmwe ngacoka ngarakario nĩ kanitha ũranyoniri na hau ah ndarĩ na mathaa ndarĩ na mathaa ma mũndũ atoĩ Ĩĩ, Amen. Yeah, yeah. Komwe koguo marogaga mangĩarogire nginya andũ arĩa aingĩ biũ ona magĩkuona ngathĩti-inĩ makũroga nĩguo koguo mũrogi to nginya atĩ ũtigĩre mũrogi ona nĩ wega mũno thaa ici kiugo ũrogi nĩ gĩteithagia ũrogi mũno kiugo ũrogi nĩ gĩteithagia to hana tarĩ security ya gũkũ ĩ to mũti mũndũ atakutie kĩndũ kĩenda gĩkũgwo koguo nĩ ũguo ta security koguo tũtingĩkorwo atĩ kũkĩmena atĩ kwĩrwo gũtirĩ Tondũ no tũgũ- kwega kwĩgaga andũ nĩ atĩ kaingĩ- marogwo na marogane Ĩĩ, nĩ irogwo. onawe wenda kwĩroga wĩroge tondũ rĩu rĩ mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere oho Nĩ ma he bata. Reke tũrĩkĩri video hau Ĩĩ, aya subscribe to the channel waona video ĩno na wa- wa- wake ni di- reke in real sense kamera ndĩngĩka justice ya ũrĩa handũ haha haikaire Ndĩngĩka ona ndũ- weka atĩrĩrĩ namba ya bwana eh, waithaka na ti wa jane ĩ hau mũhũrĩre wenda kũ- gũka wĩyonere ra- live tondũ ndĩramwĩra we nĩ ũguo nĩguo andũ mambagia real estate na nĩ ndũkanakĩndiganĩrwo wambiri real estate O- wona ma clients ta matano ũkahũrĩra thimũ njĩre brother ũka

Eh, thaa ici tondũ naona ndakĩona ona twathiĩ ndũnyũ tũgũkora gĩkũyũ nĩ rĩngĩ me ndũnyũ rĩu rĩngĩ me ona randuka eh, andũ a mĩrũ gũkũ andũ a gũkũ nĩ athayu by the way gũkũ gũkorwo na kĩo ti ũndũ ũtangĩka Ah, Gũkũ nĩ ndona. gũkũ nĩ kũnindaga hardware to gũtirĩ hardware nĩ ndare nĩ ya- ya mũithĩramu wamo Nĩ mũraihu? mũcomarĩ gũkũ kwenda gũcuma market nĩ ĩmwe Huko supermarket ino Naivas na Naivas cio ndũngĩgũra kĩndũ gwakinya thaa ik- thira- thaa ikũmi na ĩmwe tondũ no kĩoire kuma thaa ithatũ nĩ raini ye nĩ raini Nĩ Ah. ĩmwe- nĩ ĩmwe tu Naivas tå rä kä rä ha nä mweiguä ra tũgathiĩ kuoya Naivas nawe mbica